Ai, ko ana sawira. Mandifonera kuti ndiye kuno kupaki kwakanaka here? Kumusha kumusha kwaita sei? Ah, sawira zvatakushedzirai kuno kupaki ndezvokuti kumba uku nyaya yandinayo Eh. haidi kuti tigotaura pamba pane vana nokuti zveso manhero adarika e yakatoita mheremhere zvekare ta- saka tati tingavhiringe vana nyaya iripo asawira murume wangu uyu atova nemasvondo maviri two weeks anobayiwa ano, ano, anobayiwa Iyo vaccine. Eh, Aizve. ndoya akanobayiwa saka pa two weeks apa aiwa hapana chiri kumboita tiri kungorara kungoerekana kwangoedza hapana kana action kana mubedroom hapana kana action saka pandiri kumubvunza ari kuti anzi kuvaccinatwa saka inini ndatozvishaya kuti izvoni ivaccination yerudzii yekuti yakadai so inobva yauraya musha yevanhu ini handirambovinga sadza ini mbomubvunza yasauraiisanangurire ivaccine yekuti taziva kuti musha womire auchaziva chii naisauiii tiwandisa wasangana nekorona unongoziva kumabasa kwedu kusavira tinoshanda navanhu vakawanda savira saka korona wacha hmm, ndakati rega ndibaiwezve eh. zvino kubva zvandabaiwa ka atitomboshanda kana zvakanaka ufunge zvako savira kana mbichana kana zivo hapana kana kana simba kupera simba haa Joy naya kurwadza sa. Vanoreva nhema baba ava vanoreva nhema. Vanoreva nhema. Kubasa uko vari kuenda every day dai vanga vasinga vachipera simba kubasa tinavaona vachipera vari pamba. Iwe uri kuenda kubasa but uzotadza kufidha mukadzi kanjani? Ndopane mubvunzo wangu ipapa ndopane mubvunzo wangu. Kuti tidye zve. Akomana. Baba. Zvinokana mari kuti anoizi mupaki zvinoita. chii baba sori henyu but nyaya iri panapa ndeyekuti sahwira wangu eh. haasi kufidha mukadzi wake nekuda kuti nenyaya yekuti akabaiwa vaccine saka ini handichatoda kutonovaccinetwawo nenyaya yekuti musha hausi kuzomira nekuda kwemusha wangu watoparara ini ndinoda ndiende hangu kumba kwedu avari kuti kumba hakusina mufaro nekuti vakavaccine nenyaya yekuti vakavaccinetwa hanzi hakuna chinhu nengwa sekuru torai chokwadi taura ichuku ayo ah, taura ichuku iwe ndiwani taura ichuku wangobva uko wongosvika pana boss kuti akutondibvunza kuti nini ndinani ayo mandikanga ndizona ndini zvanga ndichiita apo eh. ndisana ndati ndiuya hangu kuti kumba chaiko nyange kutamba nemhuri havasi kana kutombotamba nemhuri muri kuzviona zvavakangoitavarikugara vakangodaro so vakangosvika nemubedroom zvese ndizvozvo inini ndaneta ini kurara kumba here chokwadi chokwadi ka inini mumba wangu ndinorara vari kurara kumba here vaccine kubva mucho ndakabaiwa vaccine inini simba ndokupera simba mirai nditaure mirai nditaure baba ava vane two weeks vabaiwa vabaiwa vabaiwa vaccine iyi eh, eh. asi iko zvino ka vakaita three days dzokuti vaita hanzi vari kushanda night shift asi kubvira vaiva vashanda basa iri kairi havashande night shift

kuzviona ka ndosaka ndakudanaiuzviona ndosaka ndakudanai because kumba wakuti atisinga munyatso wirirana vana zvanga zviafekta vana ndosaka ndati ngatiuyei muno mupaki tanga ndina bhuru wangu pasera pemutapo tachitoita zvedu zvatanga tichiita izvi but sekumanzwiro ndakamira pa ndanga ndichiita ka haisi nayo vaccine haisi yevaccine but because mukuona ini ndanga ndakutotyauka ndakati sezvo mubhururu wangu ah, musha usashani noda kuvaccinate mm. handichati unovaccinatebecause mukadzi wangu tese takavaccinatwa isu eh. vaccine yakatonaka zvisingaiti imi makavaccinatwa here ah, vakadzi venyu muri kuvasatisfyzvisingaitiasaka chii chiri kuitika pane murume wangu chii chiri kuitika ini chandiri kuonaka eh. Eh, vakuru ava vakava mm. either vane girlfriend yakavagadzira kana kuti Pane kavari kuwana vari kuziva kumba vaguta kani kungotaurwa ngani sitaura kuti muramba nezvi kungotaurwa senyaya ndisanangurira sa pane pavasina kumborira kumusha vakaita mama three days vasingarare pamba iko zvino ka vakataura last month vakataura zvikanzi pei yavo yakauya yakashota eh. nekuda kwokuti hanzi nenyaya yecovid saka panzi zvinhu zvavo kubasa hazvisi kufamba zvakanaka ikauya yakashota but zvamuri kutaura zviri kumeka sense inzwai mirai ndikuudzei kana iri nhau yemabasa akaipeyika vanhu vakatowedzerwa mari nepamusaka pekuti vamwe madays vamwe akatokatwa vamwe havasi kutoenda everyday nekoronsaka imi muri kuti vaccine yakanaka haina maeffects akadaro vaccine inzwai munzi vana wamwarika vaccine yakanaka inototibatsira kuti chirwere chisarambe chimultiply chispread ngatibaiwe isi takabaiwa ise rongu yakabaiwa saka saka sawira kuzva kuti ari nhema kai haineba uyu imi zvomwe uchiita handida kuti murambane nemurume wenyu asi murume wenyu ngaakudze chokwadi ndinotiendaaaazvita zvenyuazotorera mukadzi wamudzimai wasawira wangu kana ndakatora pane chakashata akutamba hangu saka sahwira ka mhm. ini ndakutonovaccinatwawo handi wazvinzwa varume ava vakavaccinatwa hapana maside effects akadaro mhm. but sahwira wangu ndichataura naye eh, chokwadibatsire saunokuti zvakaramba zvakadaro aiwa ndinodzokera kwangu guruve zvangu ndogarirei yangu ah, ah, ndichataura naye bcause ndakutonovaccinate mangwana chee ndichatonovaccinatwa bcause vaccine ikunzi yakanaka maita basa zvenyasa uyoaiwaunotendekwa aiwa munotendei pachedu orit amaita henyu nokuuya kwamaita maratidza rudo ngazvirambe zvakadaro aiwa aiwa ha zvakanaka zvakanakandinomtsvaga sawira wangu ndinomutsanangurira nyaaorit vasawira indiregedzei ndichimhanyira kumba vana vangosara izvezvi ndakunobikira mhuri kumba orit asawira mufambe zvakanakaa orit kamunomhoresaka vana ehoya eh, asawira maita basa